Helo pawb, Sgwis i Suna a rydw i heddiw am chwarae Nari yma, yr gwledydd yma. Yy o'n i'n meddwl chwarae'r Festif ond os dach chi 'di tsecio ar Channel Cleo yy ella dach chi 'di clywed amdano fo yy ma' 'na mae o 'di chwarae fo yym a o'n i yna yy so o'n i'n meddwl mynd am yr un Halo troi hwnna i creative 'c'os dach chi'n gwbod be dwi'n hoffi neud. Load, ok. O, nes i weld rhywbeth yma, dim ti edrych erioed i chwarae yna fo. Waw, dwi, dwi ddim yn cyn iawn o Halo fy hun. Ond, waw. Mae'n edrych yn dda. Ups. A'n rhaid fydd o'n... Wow, sych ar hwnna. Bydd i'n defaid. Waw, spaceship o rhywbeth di hwn. Waw, ti'n gallu bod i fewn? Na, sy'n byd ar y tu fewn. Waw, be di hwn? O, dyn ni'n gorau mynd i weld hwn. Waw, da chi'n weld hwnna? Ydych mor dda, waw. Ydych chi'n gwybod eitha hir i fi mynd yna.

Dyna be' 'di o. Ie, dwi'm yn gallu mynd bellach. Ah, Sa'm byd yma. Hynna'n werth o nagoedd? Reit ta. Nôl i lle o'n i, dwi'n cymeryd... O, be' 'di'r beth mynyddoedd ma? Um, Sa'm byd yn fama, dwi'n cymeryd... Na, o! Neb byd.

Dwi'n gwybod ydych chi'n gallu dweud, um, na, ti heb di sbio rownd yn iawn. Os ydych chi wedi gallu dweud hynna, os ni heb di ddod i fama. Dwi'n meddwl bod yna'n llawer am byd efo yma, na, rhyw fath o bont ydi o. Dwi'n meddwl yn fanna a'r... Um, dwi'n gwybod byd survival nesa, na, na byd creative, dwi'n meddwl.

Helo, dwi'n ôl um, a rwan dwi yn yr byd festif. O'n i, ella ydych chi wedi gwylio'r fideo, ond dwi am sbio rownd fwy na torri. Ond a bod fi, dwi dal am torri bob dim yn y diwedd. Reit, ta. Fyd rownd yr lle, um, mae'n ychydig bach o help, uh, help, helpu'r iaith Sean Corn. O, oh. o, oh, helo, ydych chi'n ei cwffio?

Reit, o, fanna mae o. Rhaid i hyn mynd ychydig bach gyflymach, dydy o'n mynd yn gyflym iawn. Na i fynd y ffordd arall tro yma. Um, er hwnna, um, a hwnna. Os da chi'n gwybod beth dwi'n neud, wel, mae'n glo yma na. Okay. I wneud o'n mynd chydig bach gyflymach.

Wow! A hyn am yn gyflym. Dwi'n mynd cyn o'r hyn. Dwi'n fi tren na iawn, dwi'n ti'n gael hynna'n tren. Oce, okay, dwi'n mewn tren rwan, ydych chi'n gallu deud, tre ffos dwi'n mynd. Ww!

Dwi am torri fan i tu fama. Neu fama. Rhwch pres. Oce. Um, a fanna. Llenwi'r mwyaf o stwff dwi'n gallu fyny. Efo'r mwyaf. O'r um, TNT. Tun, tun.

Pan mae pawb yn cysgu yn eu gwlâu ar noson Dolig, mae Squishy'n mynd rownd i llwyth i fyny eu tai, a ella ychydig bach o'r pobl. A hyn dwi'n hoffi wneud. Dod at hyn a mynd, Nadolig llawen i chi gyd! Yep, dyna beth dwi'n hoffi wneud. Ti dal ar fyw? Dwi'n wedi trio hyn. Mm. Y blodyn. Wel, fanna. Y blodyn i yn y hyn. Dog llawen. Eich i ddyn o dog llawen.

Waw, sir bydd Santa'n wedi neud yn Simla neu? Kabang! Mwgala! Hmm, pe na i wneud fyny fa ma, mi'n amser nadolig i pawb. Bita cacen hefo mushrooms. Cos dyna be mae pawb yn neud da diwrnod dolig. Ella pwdin dolig ond dwi ddim yn gwybod cos dwi'm yn cael pwdin dolig. Dydw i ddim ar dolig, dwi, dwi, dydw i ddim yn cael pwdin nadolig. O, oh, na, na, na, o. Oh. O'n i'n fod, hynna fod i digwydd, ond dwi'n eitha siŵr nes i'n twtio, wps. Wel, felly tŷ ma, neu be bynnag ydi o, dwi'n gwybod, mynd dda so fe nhw ma'n lan talu'r insurance. Oce. Mae'n yna'n gweithio. Presantar to rhywun, ond dim presanta di nhw. Pethau lle dy fyny. Ond mae'r coed yn... Ei fi di'r Grinch pan yn llun o bobl yn deud.

Bang! Rwan, bang! Reit. O, oh, sy'n rhaid mewn uwch. Sy'n rhywun yn y tu, mae well bod na, ia. Ha! Hmm. Beth sy'n digwydd dwi'n neud hynna? Reit, reit, reit.

Yn fwy nhw heb dim byd um, mewn ychydig. Wel, dwi'n meddwl fysa redstone yn lot haws i wneud yna defnyddio'r flint and steel oherwydd dwi eisiau mynd allan a weld bob dim yn digwydd. Uh, chydig bach mwy rwan.

Edrych. Edrych ymlaen. Wel, da chi'n am gael ddim byd yn y bocs oherwydd, da chi'n gwybod pam? Cos dwi chi ddim rownd i'r diwn nadolig yna. Dwi chi'n rownd i'r diwn nadolig. Hmm. Ond fy ni, oherwydd dwi am dros chi fyny. A dwi am weld hyn yn digwydd, to, dyna pam.

Helo! Bore Nadolig i chi. Bore Nadolig hapus. I fi, ia. Oherwydd fy chi, rownd am llawer hirach. Na. Cer o ma, dwi'm eisiau chdi yma. Ach, ti'n gweld yn pen lawr, fatha, o, oh, dwi'n mynd gyda byd. Mynd o'r i allan trwy'r ffenast. Oce, okay, fydd hynna'n bod yn hwyl. Hwyl fel O, oh, mae'n amod yn ei dda. Go, go. O, oh, mae'n amod yn ei dda. Wel, yn ei wedi am wneud rhan ydy mynd rownd a mynd a rhaid pob dim yn lawr. Os hyn ar hyn ar dros y strydoedd i gyd. Os da chi'n mynd gwybod beth mae griefer yn feddwl, ond mae'n dros feddwl rhywun sy'n mynd rownd a lladd pawb a torri eu tai nhw. Na ni. A mae hyn jyst yn meddwl torri'r strydoedd hefyd a bob dim fel la. Mae'n hwyl. Da chi'n hoffi gwylio hyn?

Mae rownd... O, pan am eo! Ti'n gweithio John Corn? Ie. Oce, i fyny'r grisiau. Ww, disgwyl. Dwi'n eisiau neb nabod fi. So, dwi am mynd i fewn fatha... Dyn eira.